O tloga a boletše gabotse a re, Ge o sa tsebe mo o tšwago, ga o tsebe mo o yago. Ka re o tlo no dukologa mantukuduku, wa ba wa dukologa. Ke tlo kgopela Malope a no re eletša ka ga tabeng tša Mohutola. Ka re re nyaka gore išago ge re boa motse, o tsoge a se ka a tšhankgela ka tša Mohutola. Ko re a no apara dimpepa le mageso, a ke tsebe gore di tla mo lekana na. Malope. O no fele o kwešišelwa ke gore o no thekgathekga o la phahle, o no gatelela taba tše di fihla go setšhaba gabotse. Ke a go leboga. Ee,
tla ke go leboge phahle ya ngwato. Ke dumediše setšhaba ka moka se se le mo.

Thuto ga se ya ka sekolong fela, go na le thuto e e leng ya tlhago ye rena batho re belegweng ka yona. Mara ge o ka tla wa lebelela ditiro tša gana bjale, go na le mo e lego gore thuto yela ya setšo ya segagaborena go na le mo e tšemeng e feketša ke thuto ye ya ka mo sekolong. Go na le mo Edjemeng e fekeetša ke thuto ya sepolotiki, go na le mo Edjemeng e fekeetša ke thuto ya Sekreste. Ge ke bjalo, ga ke re gore ntle le mohlomong dipolotiki ga tša loka, ke le polotiki nna ka bonna. Ge ke bjalo, ga ke re gore ntle le kereke ga ya loka, ke mokereke le nna ka bonna. Em, se e le gore re ka leka go ka laodiša ka sona mo lekhono, Le le ba mokgatlo wa FPAD, Faculty Based of Advisory United in Excellent, ke a kwa le bolela ka thuto gore batho ba swanetše gore ba rutege. Ee, re nyaka thuto. Ntle ga thuto ga go selo se o ka go kgona go se dira. Mara thuto ye le nang le yona a re e bapetšeng le ya tlhago ya segagabo rena, Ge ka gae ba re Mogoeni ba re o se ke wa, ka nnete o se ke wa, ka gore ge o ka tla tshela seo wa mpotša gore wena o rutegile, o tlo bona ka moso thuto yela gago nteng e fetoga e fela. Ka moka tšela bogo dikemišeditše go tlo di dira di no fele di senyega gannyane gannyane. Gomme o sa tsebe gore lebaka le le senyago thuto ye ya gago ke eng, kganthe go no ba le mo e lego gore nteng o tshetše o se ke wa. Mo re tlo leka go ka bolela ka dilo tša segagaborena bjale. Ka ge e le gore di lekana le mengwaga ye, ga ke tsebe gore ke thome ka efe ke phethe ka efe. Nka bolela ka ye, wa tla hwetša gore o reng a be a se a bolela ka ya gore. Ka bolela ka ye, wa re o reng a be a sa bolela ka ya gore. Em, Pola Phaahli o boletše ka la gore ka mo gare ga mokgatlo wa bona go na le Art and Culture. Bjale, le nna ke wo mongwe wa tšona tšeo tša art and culture, ko re tša setšo le bokgabo. Eh, o lekile go swantšha gannyane gore ka segagabo rena mehleng yela ya pele go be go se na le kliniki e le e bolelang ka, ka yona le re le nyaka gore go be le kliniki ya kgoparara mo. Go be go se na le dinwamaphodi tše swanang le tše ntle le dinwammoki. Mara, ka segagabo go rena go be go na le dilo tše e lego gore di kgona go re phediša gore re se ke ra ya sepetlele ge e le gore wa a tsoga gabotse. Ke tla fa mohlala ka bolwetši bja mathomo bjo bo kgonago go hlasela motho ka pele e lego go opa ke hlogo. Motho o be a re ge a opa ke hlogo, re be re no kga phata ya mologa e sa le e meetse, ra e thuhunya mo mollong. Ge e thoma go kwa go fiša e thunya muši, wa khuthumala ka kobo, ke mokana wa goga muši wola. Gwa tsena mo dimpong tša gagwe, gwa fetela kua hlogong, gwa ala fahlogo go ela, ke mokane ga moswane wa tsoga o le gabotse. Go na le boletši bja go twa dihlo mo melomong. Ge go twile dihlo go na le dielwa tše dingwe di bitšwa gore ke ditšhidi. O be o kgona go lofola tšhidi mola wa e mona, go fetša go e mona wa kgatla koko ya yona ka mo gare go na le moko, ke mokana wa tšea makhura ale a tšhidi wa a tološa mo mollong, Gwa tlotša mola go na le dihlo ke mohlang o fodile, ntle ga go ya John Fans. Ee, go na le madi a magolo, boletše ba re ke madi a magolo. Ba bantši le kitima le na ge ba re botša gore le na le swikiri, le na di high blood. Boletše boo bo alafwa ke magaba. Go ne le mohlare o ba reng ke mogaba mo thabeng mo, o no fihla wa epa magaba ale, wa no felo wa ja ka matšatši ka go latelelana. A fokotša kgatello ya madi a a go kweša bohloko mo mmeleng. Go na le tše dintši tše e lego gore re ka di laodiša ka mo kalafong, efela ka ge go na le mangaka, mohlomong ba ka be ba le gona kwa tla ba hwetša gore ke šetše ke tšere karolo ya bona. Bjale ke tla yo goma moo mo malwetšing moo. Em, ka mo go šetše go na le mohuta. Wo e leng wa tlhago wa rena batho, wa diaparo tša setho. Magagabo rena mehleng yela pele be ba phela ka diaparo tša matlalo a diphoofolo, dikgomo, go be di bolawa go šuba megokgo ya gore ntele go dirwe thetho ya lehlakore la basadi le ntepa. O bolawe pudi, e hloboe, o direle kgeswa lehlakoreng la banna. Gomme le mohlang ba thabile, go na le megopa ya diphoofolo tše dingwe ye ba eba e šomiša mohlang wa lethabo, ba thasetša ka yona, ba apara yona. Re na le megopa ya go swana le pela, sehlora, um tšhipa, phubulu. Ke diphoofolo tše di nang le megopa e mebotse. Ke e lego gore tlatlileng batho ba thabile go tla bona ge ba thaseditše ka mekgopho ya go swana le yeo. Ke tlilo tla ka mo lehlakoreng la tša go ja, ke le boditše ka re setšo ke se sentši, ge nka re ke a se bolela se lekana le mengwaga ye mengwaga ye is 2013 go ra ngwaga lefase le ne le dikete tše masome a mabedi le metšo ye lesometharo ya mengwaga, jwale ka moka ga tsona dilo tšeo di be di le gona ka mo gare ga mengwaga yeo. Re na le dijo tša segagaborena tše e lego gore ntle le o ka kgona go dira kgwebo ka tšona. Ka sekolong re ka no ya mara re ka se ne le katlego ka moka ga rena. Bjale nna ke se ne le katlego ya ka sekolong. Ge nka o fula mabilo mola thabeng, ka tla le ona mokatla ka a rekiša. Ka fula di kgokgoma, ka fula tšona ditšhedi tšeo, go le gona dikenywa tše dintši tše e lego gore ge o ka no di hlwekiša, ba re di tsebang gore ntene ke tše bose, di na le pheko, re tlilo tla mo go ene ntene ra di reka gomme loan o lo ene wa kgona go ka yo ke phediša. Le rena re yo phela ka tšona dikenywa tše re di rekang mo go ene, re tloge re ekwa go se, o dutse fela, wena o tlo hwetšega thuše, o tlo thušega. Em, gape-gape, gona mola go bo, o se ke wa. Gane bjale ka moka ga lena le kitimiša gore le hwetše mešomo, le gopole ditšhelete tša maemo a godimo. Tšatši le lengwe ge o sa ntse o re o nyale, o no hwetša gore no tšhelete ye nna ke ne le yona, nka kgona no tšea bat forty, fifty ya batho, ka ba iša Ekhan Balisiti ka go dira monyanya ka moo. O tseba gore monanyo wa gago ke wa gago le tšhomi tšeo tša gago, ga se wa batswadi ba gago, ga se wa bo makgolokhukhu ba gago. Ka morago ga gore o dire monanyo wo, o tlile go senyega. E be e le mo gobotse nteno hotela e tswaletšwe, nteno e tswaletše ko wena ka tšhelete ya gago, mara o tsebe gore mafelelong o tlo e tshora. O se ke wa. Ba ka thokelo ba tla no tshwarela ka re, Mohlomong ga re tsoge ra thuto bjale ka yeo ge ba tlilo e aba mo lehono kapo bjang. Ge e le go le motho wa monna, ntlen o hweditše molekane, kgarebe ya gago, o nyaka go dira lenyalo, pele ga go tlo tšea batho o ba iša kua dihoteleng, etla ka mo gae ka mo, o dire monyanya ka kgorong ya geno, le hlabe kgomo, Kgomo ela e tle e tšwe ka ditho tša yona go ya ka mo e lego gore tlhago ya mabua a ka gona. Go na le ntho e nngwe ba re ke gore kgomo ge re e hlabile, ga re no e hlaba ra e tšikanya. Wena o ka no sepela ntle le wa re ke nyaka go e tšea ke e iše mola polokwane mola ba e rathaganye ka motšhini. Ee, ba tla o rathaganya ge e fihla mo ya no tsena ka dipotong. Go lokile, o ka bo o kgahlile bagwera ba gago, mara tseba gore bothata bo etla ka moso. Mola go kgomo go ne ditho tše mmalwa tše nka di balang tšeo e lego gore ke tšona di tlogo dira gore sekolo se ra go se tsena, wa hwetša tšhelete wa bo wa tla kgona go nyala mosadi, thuto ya gago e tšwele pele le lenyalo la gago e be la katlego. One go na le ntho ba reng ke mohlobodi. Kgomo e lego e hlaba mola. Go ne mo batho go go laetša gore nteng di ye nama, kgomo e nkwago ye reka ga re tlo eja ka moka ga yona, re tlo eja go ya ka mananeo a yona, ka tatelano a yona. Go na le ntho ba reng ke mohlobolo, ke yona e kopanyang mo badimo ba gago le badimo ba gabo mosadi. Ge o ka rathela kgomo yela ka moka ga yona wa eja go se na le mohlobolo o tsebe gore o sentše dilo ka moka mo bophelong bja gago go feta ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe e ka se tsogego e go loketše. Go na le lehlakore, lehlakore lela re le iša go beng ba naga, ba wene o be o dirile monyanya mo nageng ya bona, gore nteng le ka moso ge go na le mo go nang le maimantswe o ba botše kua, gore nteng mosadi o la ka o tla mo, ke re ke tlo le botša gore ke a mo nyala wa ntswele, bona ba tla mmitša ba tla ba mo gala. O se kwa, mohlomong go iša lehlakore mošate wa re, ke gore mohlomong o thuša ba mošate gore ba kry-e nama, no, ke tlhago, ke molao. Eh, go na le ditho tše dingwe gape tše di itšeng gona moo kgomong moo, tše e lego gore nteng ko re nyaka go le eletša re le se ke la tla ra lo dira monyadi o motelele, ye yona re re kgopela ka kudukudukudukudu gore nteng e se ke ya ba letlela kgopelwa le ka eo. Jwale mola go setšo go na le mehuta ya e ntši ya mebino, le bone gabjale re be re bina mo re le malekana seatla. Sehlopha sela sa Malekana se a tla ke bina le sona. A se ka no kgahla ke go no ya mola go bona. Ke bina le bona, ke re ke sa tlilo bina le bona nako e telele kudu. Bjale, ka mo gare ga mokgatlo o lehono o le kgobokantšeng mo, ba na le lenaneo lela la tša setso. Gomme le rena re le ba mokgatlo wa Batsimi Culture, um, Batsimi Culture, re tlilo tematagantšha le bona gore re kgone go tšemeroba ruta ka sela le sela mola le mola. Umm ka ge e le gore ntle le nako ke šetše ke tšhabetše, ka boripana ke tla no bea mo ka ge e le gore ntle re sa tlilo tšwela pele ka mananeo a swana tle a matšatši ka moka ga ona mo ke fahlilego ntshe. Le ntshwarele ga ka ikemišetša go rumolla motho se sentši ke se nyakang ke lethabo ka ge ke tseba gore ntle le le thabile ke a leboga a re go leboga malope re be re tloge re re tlo go fogeletša ka koša e tlogo e loya jwale nako ele e re šile e re tšhabetše ba difokeng le se ke la re felela dipelo re sane le lena Beng ba motse, ke re tlo gore gwa kua pele ra le fa sebaka, lena le di bone ka moka gore la kgona go leboga, kwa hwetša le leboga gape le leboga gantši, le lena beng, beng ba sekolo, re tlo no fele le bolela gore, aowa, mohlomong e le gore tše ra go di dira ga se tše dibotse, la no re botša ra thoma ka buswa, goba e le gore la di thabela. La bolela gore, Aowa, ke tše dibotse go ba bjang. Go tla no tšwa go lena le ba le sa tlogo bolela se la fela pelo, ba re, Re ja re šielana, ke re, Re ka se eme ka nako e tee, ke tla, ke tla ba ka moka ka nako e tee. E re ke no e sepediša ka yona mogopo woo, subelela ka kua, bokgadi a ba kgaditse, Moreteadi. Gore kgarebe o e tšhaba ka lebelo kore o ka rolelekiša go botša kore wa bona ge re ya lesolo le bo Moreteadiri ka Notwe ba re bitša gore aowa e rile o re thibiša ka baka la gore ke batho ba mafolofolo ge go etla mo go tša dipapadi Talenta o tšwa number one se ba re ke

A no wa nka re la o tsena. Eh, wa e neng mo kena, moreteadi, kgadi ya bona ya magaditsi. Nna as HOD ya sport, ke tla go botša gore a re ithuteng go itšhidulla. We tšhudulla sometimes re e dira as fun but someone tšatši le leng a tla a ka tla e hwetša as career. Batho ba raga dibolo, ba bangwe ba dira netball as career ya bona and in a way o phela a healthy lifestyle. So I guess ge nka re maybe mo letšatšing la gago ka tšea two hours at least o dira boitšhudullo o tla bo berekile. O tla bo a wena le mathata a mantši, and-e le bana bao rena ba tla be ba ba le disciplined, because makgowa a re the pain of discipline is less than the pain of regret. So ke re a re ithuteng. Nna ke na le di-programme tše dintši tše e le gore ke nyaka go di run-a next year, but this year re bile le programme e nngwe e le gore,

Are ke mang? Ke Ntšhege Motshwane. Ba bantši re mo tseba e le, e le, e le Pholi. Ke yena Ngwato. O re a tla a re hlahle ka tša, tša, tša sports. Ngwato, sebakare sa gago. Modimo wa lena ke a le thabiša. Ba komiti ya sekolo le yona ke a e thabiša. Morena Mošidi, e lego Principal wa ka ke a mo thabiša. Ka moka le baeng ke a ba thabiša ke re eh, ke leboga sebaka se, le setšhaba ka moka ke a le leboga. Ke leboga wona mokgatlo wa FBA e lego wona o re kgobokantšego mo. Tše dintši re di boletše, re kwele, wa tle go tsebe o topile. Ke emetše ba sports ke tlo hlatsela Science, ke moreteadi, ke tlo hlatsela yena. Godimo ga sports ke tlo bolela ga kudu ka football ka ge ke le motho wa football. O boletše gore ge o ka tšea di-hour-a tše pedi o itšhidulla ka letšatši, Mmele wa gago o tla boela wa ba sekeng. Nna ke re go ka tšea twenty minutes everyday, twenty minutes o ka be bo o o tsamaya o o o o sepela o re e bitša walk. Ke ke part of training exercise. O ka be bo o kitima go tloga mo go fihla mola lebenkeleng wa boa o exercise-ile is enough for a day.

So, ke tše ding tša gore re tšee batho re ba tloše mo megotheng gore ba tlogele ditshele, ba tle ba ipshine le rena mola, re bitše maeba ka ntle. Se re se riago ke gore re le hafola dinao go tle re tloga ra re ga Masemola, ga Marišana Jenifes, re ka kgona go tšea batho ra ba tliša mo. Ke ka moo gona ngwaga go tla ngwaga re eba le le ntho e re e bitšang tournament. Go rwalela lesaka mola ga se go dira tšhabeng. Ke go, ke go nyaka support ya mo motseng, re tle re laetše bana gore go ne batho ba ba bapalang bolo. Go tle batho ba bagolo mola, ba bangwe ba e-tšwa Pretoria, ba bangwe ba e-tla, ba e-tšwa kae, ba bagolo ba go feta rena ba ba roko bona dikroko, ba tlo bapala bolo. Eya ba tlo feletša le ka taba ya sekolo. Re be e le bone, o re rata ge bana ba ba ithuta. Go na le engwe ka sekolo o ba, ga ke tso re ba e bitša slow learner. O ka hwetša o palela ka sekolong mara ka dipapading o tšwelela. Ngwaga o tlago ntho re tlo go e bea, re tlo kgopela, re tlo boleiša le ba ko dikolong re na le FBA. Dinako tše dingwe dithonamente tša, tša, tša mo sekolong, maybe tša grassroot level, re tlilo go thoma mo primary, re ba diele dithonamente, re kgone go tšea batho ba le ba kua ba tle mo. Ge go na le ngwana wa, a, a, ba mo, ba, ba kgathegile ge ka yena, ba tlo no bolela le yena, ba mo tšea ba mo iša kua, ba mo tibelop. Morebiane, Sekgoantšhaba, kgobolo nngwe le nngwe le nngwe o nego le yona o tle le yona, mo le nna ke tlo tla mo go ena, re tlo kgomagana. Ba re tau tša hloka seboka di šitwa ke nare e hlotša. Wene o tla bo. Ba le kua ke le contact le bona. E ka ba ba Kaizer Chiefs. Ba ba sa tsebe go nkile ka bereka le bona for three years ko development thing. Ba Sundowns. Go swana le ge ke etla ka mo sekolong. Ga ke katakate ge ke etla ka mo. Ga ke kgopele ke no kokota ka kena. Super Sport, Wits. O re, Ka ge a le re re no batho ba ba bapala bolo, o ne, o ne batho ba go tšwa Venda ba bapalla bo Kaizer Chiefs, mara re riang re le motse? Re riang? Re phuthile matsogo. Ee, re ka no phutha matsogo, ra re, Ee, re phala ke batho ba Jane Fest, re phala, re phala ke batho ba Mphahlele, mara rena re riang? A ke re le ya go ya mola ntlwaneng, ke sa ntse ke gatla gatee. I must take one step. Gore ke ye pele. Mara gore ke ya go ya mola o eme mo, a go ne mo tlogo go ya. So, wa bona gore ge, ge re ka no phutha matsogo, ke leboga bana ba. Bana ba mola se ka ba ba le kgopolo, go ra gore motse wo, o bo o sa tlo go ya pele. Ke tla leboga le Principal Moshidi, ke tsene ka mo. Ba bantši. Ba tšhabile gomme go na le bo Bruno. Bo Bruno. Go se batla sekolo ba go patlamiša mola. O be a sa re itie, o be a rakgala a re laetša tsela. Bjale ga re batho ba bangwe ga re tšee, ga re bonele pele. Ba re aowa sekolo, sekolo ba a itia. Nka no ya sekolo ba o ntiitia na? Lebelelang ge bjale bo Ntšhabeleng ba ka ba rwele dipaki tsa bo morwa Sesiba. Bo Matime ga ba le mo Matime Ntšhabeleng o thomile mo.

O no tla a le mo le, le sa mo tsebe. Le thomile go phafoga ge a ragela Sundowns. Ba re, Ee, mose a ba le mo ka monyanyaphodi. Ga go bale gore a tle mo a tla re thuše. Ba tlo go re thuša. Go, go tle go thuntha. O, o tlo, re tlo ruta bana go thuntha.

Ai, wa le tšea o le lahla ka fase ola ka fase goba yo mongwe gore nka rente ke ye bose. Then le yena o tlo nyaka gore a a sepele go swana na a kgone go namela mohlala. So morediane, a re tle re swarišaneng re berekeng mo re ga gore na ge re ka se tsoše motho ge re ka se o tsoše ka mokgwa la go thoma re tla be re paletše and ga ke bone gore tlo palela. Re swere banna le basadi ba tshwanyetšwe ke dipresidente tša ka moso ba ba lehono. So, ge re thoma, re be re re sa kake seatla, mare bjale Shifa ebile le tente ke bone e ya puri. Ke thabile ge le kgonne go tla. So, ba bang ga bago, nako e ya re šiya. Ke tshepa gore re tlo, re tlo swarišana. Ra bereka mmogo, ra ya pele. Se segolo gore re ye pele, se ka re ya morago. Bana ba bannyane ba ba tle ba kgone go ba le tsela le lesedi gore ye ke tsela e e lokilego. Mara ye ya gore re tlo bina dispotong, yeo ke lwa le yona ka mehla. That's why le bona ke tšea bana ba lena ke ba tlatša mola moholeng. Ga ke ba tlaiše, ke ba laetša tsela. Ke a leboga. Ra, eh.

Ee, ke bao ba re šomišanago le bona kua go la Rebetse. Le nna ke ne, ke, ke ne seabe kua. Ke nna Marketing Director, ke Executive Chairman. Re šomišana mmogo le bo Malope gore re swere ka mo le ka mo, go se ka go ija. A ke no eletša ke gore, rena re sa tlo bolaya gore re tlo thuntha, nna le ba bangwe, rena re rata go thuntha, re rata meetse. A ke no re bona re ba batšheu, le ge o le go, go re, o no mpona gore o na le kgahlano le batho ba go thuntha. Re tla go mo mosadi.
Ee, go tlo bolela mosadi wa tlong le yena ko wa matšato wa mafolofolo wa go galagala kae kapa kae wa mo go etša Ga re kwe gore ke motho yo o rile hundred percent attendance in everything we do in Faculty of First Advisory. Re re ke the ke the mother of peace, the end of crime and violence. Ba ba tlaišago batho mo motseng, ba ba tlaišago batho mo motseng ba phomelela, a bona matšatši a tlo ba hlabela. E bile mmušo ga o fele pelo, ka le lengwe la matšatši re tlo no ba lata, aowa ra ba rekela marekele, dipompo, ba ya le tšona mo ba sa tlego go ya.

A e se ke la fela pelo, pompo e dijile ka kua, bahlaji ba hlajile e bile o ka re ba kgobile. Se ke la fela pelo, re tlo go fihla nako ela ya go no re ba tla ba te merogwaneng. Se ke la fela pelo, re tlo go botša e se go e kae. Meta, marapo ke a gago, no ba botša setšhaba se sa gaeno.

Shalom. Bona, so, e le go gola mo, re, re tšwelelela, re tseba maleme a maro, kwa ba re le yone ke mokgwa o mongwe wa go dumediša. E le, Shalom. Nna, Phahle o šetša introducitše, so, ga ke bone bohlokwa ba gore ke di introduce gape. Ke HOD ya Law and Enforcement. Rena as the Department of Law and Enforcement, our mandate is to respect life and liberty. We are sensitive and inclusive. We treat everyone with respect, dignity, re fair, o re re nyaka justice mo motseng. Re šireletša bophelo le property. Ee, ka go bea di, di-policing forum in order, di bonale, batho ba ka moka ga bona ba tsebe molao, ba tsebe gore, ba tsebe gore re nyaka gore batho ba tsebe molao, ba be aware ka di-action, di-certain actions gore e ba di rea di tlo ba le

Ke nagana gore nka tla ka thuša tšhaba se ke ka tla ka se fahlolla le nna ka bonnyane boo ke bo tsebang, bo nthutileng bona. This year ka mo gare ga Faculty of Best Advisory, ga se ra loya much as the Department of Law and Enforcement because

Sesi Mašota a ba a sa bolela mola go rekišetša mekgwa wa kgomo ka 8000 yena o ya Spade u sa ya 30000 re go tlo re tlo le thuša ka tšona tše tša mohuta o hwetše motho a re o a nyadiša a tle ka geno a re o tlo kgopela kgomo a e patele o no tšea kgomo ela monyanya wa wa wa feta a se nke a e patela jwale rena re tlo go thuša ka moo gore o ye o late tšhalete ela ya gago ya kgomo a ke re re tšhaba go latelela batho bao bona ba re kolota di hundred ranta Rre, Aowa, mara ke re ke ngwana mmamogolo, aowa, tle mo Hira, tlo go emelela, re tlo go latela wena. Ee, ba ya ba gore na a ke re ra tebelela majwalana one a as baswa re ya dithabeneng ba ba re ke ditlapo kana tseo ba reng ke tsone go tse go ne le dintwana kwa bana ba no ba idia Motho o no swariša motho ka ga o ba re, Aowa, le se ka gwa mo swariša. Le tshwanetse le tsebeng molao, le tsebeng ditokelo tša lena, le tsebeng seo le se swane, se le swanetšeng, seo le swanetšego gore le se rire le le ka gare ga di-situation tša go swana le ana tše tša go no hutsa. O iteilwe ba re o se ka wa swariša motho goba monna ka ge a tlaiša mosadi, gotee mosadi a tšhaba go bolela ba re sa mosadi go go fokotlela seropeng.

Nka le bolelela le le ba bagolo ba go feta nna, ba tla tle ba le thuša melatong ya lena. Melato e lega, motho a se a tšea 7000 ya gago mo go ngwale, Ee, o tle mo go tlo go go thuše, ka go bolelela le yena. So, ke nagana gore re ne le ba-students mo khini. Bana ba di high school le bona so ke le ngwaletše something nyana le nna ke di includer ka mogare re ke re ngwaletše something gore re phushe se ke ra ba ra ra nyefa in order to be successful we have to be different being different means not being able to challenge along we all know that if you want to get what everyone is getting you do what everyone is doing break this norm be different.

Make your own track, not just follow the well known trodden path. Chart your own course and destiny, choose your own destiny. A ke re re moo ka mokana ga rena rena rile first faculty of best advice a re ke motlotlo go ba mo ke motlotlo ga kudu kudu cause ke be ebile ebile before rena re re ya felo so

Be the person you are made to be, not the definition of your society. Akere society e phela e expect le gore aowa ba lo la modipa ja ka sebe engeng. Tshwanetse o be different o ba bontšhe gore ko wene o tletšeng mo lefaseng ga se bona ba tshwanetse gore ba go define wene o tshwanetse o di define. Ke a leboha. Ke Meta, mosadi wa go teatea.
Bometa ba re fa maatla. Ke a tshepa le lena la nwele le ne le maatla, le ne le mafolofolo. A ke no gatelela kua ke re, letšatši le leng ke ile ka bala go gongwe, ba re, ke goletše motho yo mongwe ba re ke Doctor, ba re ke Doctor Joyce Brothers. Meta, ke no gatelela mantšu a la Meta gore, And success is a state of mind. You have to think yourself as a success. Ke gore, seo wena o se naganago, ke seo e lego gore wena o tlo no ba sona. Ge e le gore wena o ipona as a president, my president, you will be the president. Ge e le gore wena o ts'ipona o no ba motho wa, wa go no sepela, wa go no hubaka, sa tsebe gore o hubakela eng, o tlo no ba mohubaki. Wa bona? O mongwe a tla le boe ba re, Ma, ke Maria Khumo, a bolela ka Sekgowa a re,

Gore poketana tša gešo tša tšea ke meetse a pula, napile gwa hlomana bjang, mokhukhu wa fofa, a di sa bereka tšeo, lebelela tše o ka di dirago kua pele, tša morago a di sa bereka. Aga, napile re tlo ya kua thekong tša go ja, eupša pele re tlo ja, ke tlo kgopela Patrick Legorwa e le gore o kgauswi. A ipatametše mo peleng. E bile ge Petro tlo go a, a tlo ipatametša ka morago ga gagwe, ke tlo kgopela mollo, ba tlo re rapelela tša go ja. Na pele re tlo re, gore a re, a se ra fetša, re no ja gore ba bangwe ba tlo wa, ke re. Ka re, ba bangwe re phela ka dipilisi, re ne go no kgopišega mo ma, mmeleng, go tšwa re tekateka. Bjale re no re bale, re, le bona re ba naganeleng, re ngwathingwathi magobane a mabedi a mararo, na pele re boweng ka mmagoboswa, re buleng ntlo yela ya Sekgowa. Re phela go tlo tshepa ka ge ge ba bangwe ba sa ja, bo ba leba go tseba go opela ka mo ga go rena batho ba go swana le bo Bosi Sefoka ba tlo be ba re opelela ka Sekgowa mo. Re tla no bona gore ke jalo bo mang gape ba fele ba re opetše opedi. Napile, ge re fetše go ja re fetšeng ka pele e microphone e tlo re bitša le rena re fetšeng re kgone go tlo re Re thome re fetšeng ka pele ka re ba bang e le eng mezwiso ya sa bona gabotse a ke mo. Re tle re kgone go fa beng ba motse ba Mošate sebaka le le ba bang. O a kwa? Re botšišitše ba bangwe ba ba no re ka re dijo a di traine, re re ka natla ra di swara re ba fe sebaka ba re bolediboledi, ee, ka ge re re re tlo ba ditela, re tla no sepediša mo, modiro ka lebelonyana. Ee. Ke, ke tla fa ba ka mošate wa, wa sefoka ba no re a mabedi a mararo le bona tše ba di bonego go fihlela ga jone.

Mmabo rena a re bitša a re, Bagaši ba ba ntlhomphile, le nna a ke ba hlomphe, gobane thuto e ka mo pelong ya gago. Bjale a ke sepele ke noši, ke sepela le Kanyana. Kanyana, ee, mara ba go bone. Ngwatomoswadi, ngwatomosadi, ngwatomosadi. Gafela.
Ara, eh, rene le mmago rena, ke phela, ke a thola ba ba ke mathomo le mmago. A re biditšeng matsogo. Aga. Eh, le hlompherile. Le rena re kwele bose ge le re memile mo ngweng mobotso. Gobane ga se gantši batho ke dibotse ba diria ba gopola mošate. Ba no ja o ka re mošate ga se not a part of the thing. Jwale selo se ra re encourager. Go leboga bohle ba boletšego, bo Moraswi, Monare, ka moka ga bona, jwale ka mošate re eh, encouragement re e fileng fa, ra e leboga. Moraswi, nna o nthutile.

Bana ba mokgwa wa gona ka gona lo ka moka re bere go tse first class not to deny go a feila o teng ee gape ba ba ba ba thori kwa le bankele ba ina rena ka moka so ra thoma for ngwa ya matlewa le ka mo class ye ge re pasa for two ra ka magagane wa bona go kereke Ba ya kgaolwa mo gare, kerekeng ya ba form one le ba form two. Wa bona re tšwa gona? Ee, jwale ke mo re tlago moraswi, re a mo leboga mokgallo wa Mošidi. Bjale eh mma wa rona o leboga ge bana ba ba kgonne go bula library. Wa e leboga? Itikele matsogo. Go tloga re le ka moso ge le le se sengwe gape le se nyakago, le tle mošate, dikgogo di bodi tša mošate. Ntho engwe le engwe le e nyakago, sapote, everything, come there, go gona bošego le mosegare. Le ka mo re na le computers, kgole se tšwela pele.

O ka re a ke tšee gabotse akere? Bjale a re re swarašaneng re le bana ba motho gore re kgone go tšwela pele. Ke a leboga. Aowa.